Haýsyny bitini? Bu näme bu? Sen mena ýalýar. Rahmanrahim. Hormatly Fayzulla Türk TV'ni görýän kowumlar, ketde kiçi Koridorda oturan ýaş kiçi ýaşulylaryň ijazasy bilen we sizler meni görýärleriňiz ijazalaryňyz bilen hemmeden owal Assalamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuh! Bu gün mana Hudanyň bir fazylatly güni, bir ýagşy, bir bereketli güni. Hudawand Tebarek we Tagala mana bizler sizlere asmandan bir jala suw uzatdy, otlarymyz üçin, ekin-tikinlerimiz üçin. Muna hem hemme Sizler kowumlar musulmanlara tebrik aýtýan we ikilenjisi hem inşallah mana bizler haýyň etasynda bu ki şükür bir bereketli gün bir ýagşy jala gün bizler gaty sowukly gün garly gün hem oturdyk we bil husus mana Hajy Panara hemmäňiz tanýorsyňyz görýorsyňyz aýn baýskilli o çete derýaýy Amun gapdalynda o çetem aýny nirä bardy Akgyna baryňça baryp geldik ony hem görýorsyňyz mana bu juwanlar hemmeleri bar gije gündiz Häzir üç ýüz neper, iki ýüz elli neper hemişe gije-gündiz muttasyl wezipedarlar şu ýerde iki ýüz elli, üç ýüz neper aýtýandyr. Bir başga kowumlaram gelip gidip otyrlar, o gelenlerden daşary iki ýüz, üç ýüz, iki ýüz elli, üç ýüz neper hemişe dowamdar şu ýerde barlar, aksakallaňyzdan, möwlewleňizden, gödekleňizden, uýalaňyzdan tutup. Bu ýerden kowumlar sizler mutmaýyn boluň, bizler şu iki gulagymyz, iki gözümiz şu Kabyl tarapda giden Hajy Nebi aga dagy bar. Bu ýaşulylarymyz şeýle ugurda namaýandalarymyza göz tikip otyrys. Enşalla şolar tertipde şaýat bir bir netije berseler kinam üçin reis jemhuram gitmesin diýipdir, marşal dostumam aýypdyr bolsunlar men bir duşjak diýipdir. Şo delilden şol ýardan bizler begenip otyrys ki enşalla Abdyrauf jana iki el birigip ýüz ýugsa şul ikisi oturyp neme etseler enşalla tertipde marşal dostumam görýärsiň olara bir gepi edeýin diýse etýän adamlardan Enşalla şoňa umyt edip otyrys töwekkel Bahuda we başga hem sizler mollalar, hojalar, ýaşullar, ýaş kişiler şu ýerde şaka çenli gelip o çete Hyratdan tutup Badahşana çenli, Badahşandan tutup o çetden ta Hilmende çenli hemme kowumlar gelip gidip bu ýeke bir türkmen halkyda ýa özbek türkmeniň gepçini aýdam ýok. Gördüňmi, peştun we arap we hemme kowumlar Kisarä gatnaşdylar, geldiler, hatda Kitanşirden geldiler, bularam teşekgürlik aýtýaryn, hanasy abat bularyň. We düýbim dige şo molla agalarymyz ki, bizlere hança hemkärlik etdiler, biçäreler, hança dogalar etdiler, olardanam Alla ýalkasyn aýtýaryn. Bizler tarapdan mutmaýyn boluň, bizler ta ýaşullarymyz, ulamalarymyz, moýsepitlerimiz we hem şol ýaşullarymyzyňky uzadyp goýberdik Kabyl, Hajy Saýyp Nebi aga bar, Işany Şems bar, Jamal Saýyp Güneş bar, Ybraýym Saýyp Şarwal bar, Muhy Hajy aga dagy bar, başgalary bar, köpüsiniň atlary ýadymdan ýadymdan çykypdyr. Şol uzadylmaý sepitlerimiz käýerden näme hidaýat berse, inşallah bizler onuň hidaýatyna garasa iş edip otyrys. Sizlere ýene bir mertebe itminan berjek, bu hökmi huda saýmaňyzam goýberilmeýär. Inşallah Abdyraguf janam şaýat, terklikde elimize gelse teşekgür diňläniňiz üçin.

Aýdylla TV'ni görýän dostlar hemmeleriňiziň namaz ýigeleňiz haýyrly bolsun. Bizler häzir özüňiziň bilşiňiz ýaly Aýratandaky haýmanyň ýanynda durus. Mana şu mokaraýyn bir zatlaryny gürkläp. Ozal bilna şu ýerdäki mana bir agamyz bar. Ondan bir dünýä minnetdarçylyk bildirýäris. Biz her dur şu ýerde tazawut eden pillasynda we bular özleriniň bir türkligini bildirip,

Biz yzabaka jemlenip inşallah şu ýakynlykda erte bir günlükde bir ýaşulylar ýene-de bir uly bir gün dem berip soň bir uly jelse alarlar we şu ýygnakda jelsede biz ýene-de bir hökümete bir wagt goýarlar. Amma bul wagt näme diýen pilleňizde mana hä diýmäne täze ýyl ýetip gelýär. Eger hökümet billeriň nämemizi bu sesimizi ýaňlan ýene-de kemçilik alsa, Onda biz Täze ýylda, hiç bolmasa Täze ýylda geljeklerine bularam jeşin etjekleriniň hemmesini we bentlärs we biz şol bulara ýagnan bir şu wagtaça bir aktarýa zat inşallah erte bir gün kebisün jemlense bir teslim alar şonuň üçin hem bu gün biz bir teşekkürlik hem Şordepe ulusuarlygy ýa Kelder ulusuarlygynyň gördäki halkyndan etýos we hemişe türkmençiligini sabyt eden bir millet we bul bir dura owalji duramda ahyr duram bolmaz.

Ýene jiddi komissiýun tesmim alsa biz şo tesmime inşallah durup ýaňydan bäri gelmeli diýse bäri bolmasa şolaryň ýaňky aýdym ýaly tesmimlerini nä rakam tesmim şolar alsa inşallah şoňa amada ýene bir dur hemme halkdan minnetdar munuň üçin haýmalar halk aýt diýip maýus bolmaň bu mubaryza mubaryzada öňe gitmek yza gitmek bar amma hiç wagtam hedefden yza gaýtmars Şu hadaf hadaf, şu hadaf üçin inşallah bir naçe gün yza gaýdyp dem alyp ýaňydan gelmek bu bizler üçin bir taktik diýseň hem bolýar. Inşallah ýene-de biz bu ýolda dawamymyz bar. Hemmäňizden bir dünýä minnetdar. Sag boluň. Ana şu ajabaň ahyna bir doga ediň. Berahmet. Şu gödekleriň ahyna bir doga ediň şu Polwan aga, Ogul aramajygy şu ýerde zähmet etdiler. Allahu ekber. Allahu ekber.